my country people una welcome back to my channel today sean of the big brother naija no lose guard season last year don come out to come expose am how he take toast her before he go go toast wani and also wanni and shaun dia hanky panky wey be say dey play for under duvet today di tin don cause mixed reactions for all social media platforms and lastly zion and chinwe dem don dem don name demsef as di dynamic duo of di season So few hours ago, Chinwe and Zion dey actually get a quarrel and um, Chinwe she dey vex to say Zion tell her to say make she go associate with other housemates, which be the right thing we say the guy actually do. Normally, when you and a guy come into a show, you're not supposed to actually make that show all about the man because now 100 million you can't come win. Uh, men, now people will be say you can never rely on 100%. Honestly, you can't rely on them hundred percent so you come inside shoe you carry man matter for head like gala instead of concentrating on the hundred million the man wey you even dey drag for the man dey tell you to say babe let's do it like this try to associate with other housemates so that um you go get strong leg for the house she say no she start to cry dey explain give the whole housemate eventually two of them come um reconcile after dem do their wager task finish which dey fail actually which the whole house fail their their wager task. So this morning um Zion and Chinwe dey come dey discuss according to them they say nobody dey on their level for inside the house say and the rest housemate recognize the fact say they no reach them. For inside their mind Zion and Chinwe believe talk say na them be the strongest pair for inside the house and every other person dey panic at the sound of their name. If only these two delusional people know wetin dey go for outside here. dem go realize say dem no even rate dem for outside there sef. To me Chinwe get so much po ten tial to show for that house because the girl she's a li- she dey a little bit loud and she dey jovial but I no know why she just couple herself to a man everything wey be say we dey hear na baby baby baby all the time. She fit remove herself from that particular baby baby wey she dey call the guy and trying to really show us, bring herself come front. I believe to say she na very strong contender this season. So onto Shawn matter with Cassia, today Cassia just dey reveal to say when she first come into the Big Brother house, na she na Shawn first come come toast, try to talk to her before he come go

im fan base those people dem no dey really find trouble online na wetin I don notice dem no dey even attack person you hardly see all those dey cast your fan I no even know their fan base name sef and there's a difference between when a particular housemate when a person actually get fan base and when the general public like you and from wetin I don notice so far different housemate don get huge fan base but Kasia and her husband Kelly the whole is as if the general public like the both of them. I hope say this movement wey be say Sean dey move e no go be like Emma Rose wey be say Emmanuel deny the girl for national television you wey be say you toast you come for national television disgrace the girl embarrass her come wash your hand comot collect slippers money chop clean mouth do as if nothing dey happen forgetting say everything wey be say we dey do for this life karma dey actually dey exist. Because with the way Sean dey move from different women for inside the house, it look as if the boy just wan chop, clean mouth, then move on with his life. So onto the charade wey be say Sean and Wanni do this afternoon wey be say everybody don dey shout, everywhere just dey hot. The thing don make a lot of people dey slut shame, um, slut shame the girl and fans dey try to explain wetin happen but wait wetin you dey explain wey be say evidence dey na im be just the issue here. So this afternoon Sean and Wanni dey lie down for bed as we all know two of them na im be the main shippers for this season. So for under for under the duvet wey two of them dey, some serious touching go on for dia and we all know sey for Africa as a whole wen a woman enter inside reality TV show like big brother and she come dey dey remove her cloth for dia or dey do any immoral thing with man for inside dia people dey dey always drag her well well not just even inside television both for outside um it's always a woman against the world all the time. And another thing be say anytime when be say it's like when this housemate when they inside when they enter inside the show they, they forget say people they watch them they forget like they not even learn the lesson where the other ones the past ones learn it's not just rinse and repeat now they always do if they enter inside the brother because that's the reason why we say one day e go enter there dey do that thing for under the veil knowing him talk say for for Africa here they dey if woman do that type of thing they dey they dey tear her to pieces and they dey always stigmatize them with one kind of name eh, till today Mercy Eke never fit remove the Olosho wey they dey call her from her name Angel never fit remove the Olosho wey they dey call her from her name that na so the thing just be with BBN girls most of them. So make we see some reaction over this particular thing wey be say Vonwani do with Sean for under duvet. Yes, say this this is not good for her. This was how Kidwaya finished Erica and ran away after the show. We all know wetin sup between Erica and Kidwaya at that time. Kidwaya and Erica na every time they dey disturb our ear for night everywhere. So it was a lot then and people really slut shame the girl that time. It was a lot for Erica. I no even know how she take even overcome that trauma till today dem still dey tag anytime wey be say person misbehave for inside Big Brother house na Erica dem dey use as example so another one come come come say I thought they learnt from Ras Phyna this war war babes end up lonely after the show but why everybody dey call um Wanni and Handi say dem war war say dem no fine say dem dirty those girls no worwor for my eye like that o as in dem dey normal for my eye honestly am not trying to say that dem dey extremely beautiful but they are not ugly another person come come say this is what Shez wanted to do with Bella but Bella has sense London boys they are blue balls. so another person come come say very disgusting she obviously is a hustler as in wetin e mean by hustler mean to say she dey do olosho work come say but have a bit of dignity very cheap thing this guy will use her for the show cos she's dramatic and dump her outside the house she doesn't have the poise

from the two sisters you go just know say Handi na actually the sorry uh, Wani before I go say Handi Wani na actually the wide one why Handi na the quiet girl another person come come say this girl will spoil Handi's game what a cheap commodity next one say double K for the money another one say if she think this is rushing out is what we want this season then she should rethink the last one say she is the spoilt one among her twin child I pity her sister Handi na that thing wey be say i dey talk say everybody go blame the woman dey no go even remember the man wey dey do that type of thing because for society as a woman mistake you are not supposed to make mistake at all that's why you need to respect yourself as a lady for africa the same people wey be say dey call out wani dey dey watch love island as they dey watch love island they see all those oyibo people dey do all those things they go dey laugh dey do uh uh but if na african woman do am everybody everywhere go burst make una no get me wrong o i no dey support wetin annie wanni do at all because anybody wey be say just come into a show come dey behave like me talk say you no get self discipline you no get self respect for yourself but as we dey drag the girl e go good say too make we drag the boy because most of the time society dey forget men they dey give them loose hand more than the way they dey give the women una take care una bye.